A la ferme de Tuilièr, l'olivicultor Pascal Condamine s'investís despiai 10 ans dins la produccion de l'olive de niu. Venèsse me nautre per un tròç de visita e d'explica que Pascal nudís en lenga nòstra. Alors l'olivier es un arbre qu'es autofertile, se polliniza tout seul, i a de flors mascle e de flors femèla e mai la aquesta varietat la tanja es un arbre que se polliniza pas plat tout seul, alara los anciens avián trapat una autra varietat. qu'es la varietat o cailhoun e de còps au grefat una branca que daissou depassar des autres arbres e quand va faire de vent en principe on lo met al nòrd del verger parce que lo vent dominent aicí es lo mistral E quand va faire de ben, vò disseminar lo pollen sur tot lo verger. Es un èdo a la pollenizacion. Podèm veire aquí lo point de grèfa. La parti bassa es de tancho e la parti nauta es de cailhon. E adonc per per la recòrdo coma quò marche per pas mesclar? Alara o aquò fa partido de la varietat que podèm mesclar mai pas mai de 5 per cent dins l'òri d'oliva. Iò pas qu'aquesto branco per 150 os oliviers alara aquí vò representar pas que allez belèu 10 quilòs 10 quilòs qu'an mesclar sul Sur tres o quatre torns. E d'aqueste costat avèm un olivièr qu'a estat talhat i a dos ans. Alòra aquí avèm tota las poças qu'au butat l'estiu dernièr, que aquest an pòrto de grapa florala. Dont tot aquò, ça que vesèm aquí es pas las olivas. Es un grapo floral e la polinizacion de l'olivier es pas que de 4 per cent. Donc aquí vau farier un grapo floral, i aurà 25 flors e sur se 25 flors n'i aurà pas qu'una que serà polinizada. En principi es la de la cimo aquí, per aquò que de còps a venut lo limbo a me la queta. Si la polenizacion aviá estat de 100% sus aqueste ticho aurián avut 25 olivas. es pas possible. Alòrs los oliviers se talho tot les dos ans, lo principe de la talho es de de vidar l'interior perque l'air poissi circular dedins e apei Cal far en sòrta que las olivas son a l'exterior de l'arbre, anant faire un rideau tot lo tour de l'arbre e quand amassan las olivas dintran pas dins l'arbre es tot lo tour. Donc aquí sien sur un aubre qu' a estat talhat al mes d'abrial, donc i a un mes a peu pres, l'olivier la o detzà atacar de butar mais i a pas de flor, vau far jo un poço de 15 a 20 centimèstres e i aurà pas de flor, las flors s'aurà l'an que ve. Marc. E d'aqueste van, los oliviers avió estat talhar l'année dernière. Donc aquí cal sauvre que las olivas butan sur lo bois de dos ans. Donc aquí es tota las poças de l'estiu dernier que portarau las olivas. Aquí an an amassar a peu près 40 o 50 quilòs, tandís que lec Esteban, ont avèm talhat aquesta annada, l'olivièr a butar, me portaròu pas d'oliva aquest an, an an amassar 3 o 4 quilòs d'oliva solament. Donc aquí vòu prene un esquip que la vòu amassar. a la mà amb un panier e un escau e d'aqueste banda los oliviers qu'avièn talhat i a dos ans anant metre un filet per tèrra e apèi avèn un penier electric que protèn sur l'esquina e anant far tombar las olivas pel sòl. Alau sur un aure comu quò, que n'i ò cinc, pourrien, se se volien, faire cinc oliviers diferents. Donc amb un caire lo lo podèm partatjar aicí e lo tornar plantar pas que aquela partida ajo e farò de de tancho. La tanch es una varietat unica au monde que l'appellation d'origine protegida permet d'identificar com estent l'oliva de Niu. Dins aqueste oliveirèr du camin de Chaozang a Niu, la tanch es benezida. Subrevisquè i gelada mortala e, sus les aubres triscentenari, beneficia d'un estacament segur tant per li particuliers coma per li professionau, tant per li locau coma per li turista. La particularitat de l'olivo de Nus es un olivo negre, per aquò se bòu amassar en decembre e zanvier, anant esperar que las primièras jarradas.

Lo fet de la massa a maturitat aurò d'aromos un pauc de fruits sec e artichau chiòt. Fasèm tres produits amb aquesta oliva e los tres son en AOP, Appellacion d'origina protegiada, e alòra avèm l'AOP per l'òli d'oliva. Totas las pichonas representan 80% de la recòlta. Bon, alòri, cal a peu près 4 a 5 quilòs d'oliva per far un litre d'òli. E apèi i a las moianas, anant las metre dins l'aiga sarrada, apèlan aquò una saumura, a 9%. E la cal daissar a sièi mese e per aquel processus vòu vòu se desamerizar e sièi meses après su podèm la las mançar e anant nos en servir per far la specialitat de nus qu'es l'afinado alaro l'afinado es uno marco de pausado es pas que de la la la pulpo de l'olivo E ensuite las plus gròssas ne fasèm lo livre, lo livre de tabla, donde es un calibre qu'es de plus de 16 millimèstres de diamèstre. Aquò represente que pas que 3, 4 per cent de la recòlta, mes es lo plus remunerator. Avèm un cahier de charge a respectar e avèm una data de recòlta, tota una metòda culturala. Quand plantam un olivarièr cal jo una distància de 6 per 6 d'espaça entre dos arbres, cal pas mai de 5 per cent de polinizator e sián controlats a n'empòrta quel moment, de la cultura a la recòlta, dins lo stoc del produit e cada an deben faire labelizar lo davant de comercializar deben faire labelizar la produccion donc aquò si jo Un problèma en quicòm surèn declassat e pourèn pas pretendre a far a ètre en AOP aqueste an. Ah, e aquò change sus lo prèci, sus la reconeissença e tot aquò, eh? Ah ben òh, aquò es quand mème lo consomator sabo qu'aicí es un AOP, donc es quand mème regardo aquò. Lo libro se, sustot lo libro negro se, se transformo, s'accomòdo a me lo sucrat, io fosso de, de, de receta, preni la finada como basa e apei ie mescli d'autro causo, io ne fazen uno a me de tomato secado, un autro a me de figa, Amé d'Union de Cevena, amé d'Ourense, amé d'Aubergina, e encara la foi pas tota. Alòr es brai que lo libo d'Unions, par rapòrt a un libo d'importaciu, Es unico. Ieu vendi ma produccion sur le marcat e quand lo client me dis mai ieu aimi pas l'olivo negre, quand tasto l'olivo d'ognós, e ben cambio d'avis. A la debuta, Pascal Condamine comencè me veuchant a obre de tornar cultivar avant de poder veilejar a lo rodar un milier dins d'oliveirèd de divèrsi proprietat en Droma, Vauclusa e Bocor de Rose. Lo molon de Medailh remportat per sa produccion d'oliva de Niu recupens un projèct que nasquè modèstament, d'asar, piai que se desvolopè per passion. Ara, per profichar d'un vesit comentado de l'Oliveiredo, vos basta d'anar a la ferme des Tuilières, au 537 chemin de Chauzan, a Nyons.